Geyde tariyx uzaq waqt únsizlik saqlaydı. Sırdáryanıń keń aǵısları hám Ferǵananıń ónimdar alapları arasında joǵalǵan saltanatlardıń izleri jasırınǵan. Olar haqqında az sóz etiledi, biraq olarsız kim ekenimizdi túsinip bolmaydı. Qań hám Davan, waqıt qumlarına sińip ketken, biraq pútkilley joǵalıp ketpegen eki atama. Olar qanday úlkeler edi? yaǵnıy yarım ápsanalıq kóshpeliler yamasa rawajlanǵan ekonomika, quramalı siyasat hám de ózine tán dúnya qarasqa iye mámleketler me? Biz Áyyemgi Shıǵısta tek ǵana Axamaniylerdiń dańǵın yamasa Aleksandr Makedonskiydiń kóleńkesin ǵana kóriwge úyrenip qalǵanbız. Biraq bul jerlerde ózleriniń ǵárezsiz, qatań hám de janlı mámleketshilik tájiriybelerin jaratqan saltanatlar da bolǵan. Yaǵnıy bul jerlerde jasawshılar qalalar qurǵan, sawda-satıq penen shuǵıllanǵan, júzim jetilstirgen hám qońsılarınan qalıspaytuǵın óziniń áskeriy sistemasın da jaratqan. Múmkin bul qalalardıń ayırımları elge shekem ayaqlarımızdıń astında, tas, lay hámde qum qatlamlarında jasırınbaqta. Asıqpay, biraq mayda-shúydesine shekem itibar qaratqan halda búgin biz Jayxun joybarımızdıń gezektegi sanın baslaymız. Búgin biz sizler menen Xan xámde Davan izleri boyınsha sayaxat etemiz. Antik dáwir Ózbekstan aymaqlarında rawajlanǵan mámleketlerdiń biri, Qań mámleketi. Áyyemgi Qıtay dereklerinde Qań mámleketi bar ekenligi haqqındaǵı maǵlıwmatlar biziń eramızǵa shekemgi ekinshi ásirge tuwra keledi. Yaǵnıy Qań mámleketi biziń eramızǵa shekemgi úshinshi ásirdiń baslarında payda boladı. Sonday-aq, Grek Baktriya mámleketi hám qońsılas kóshpeli qáwimler menen bolǵan gúreslerdiń nátiyjesinde Qańg mámleketi jáne de bekkemlenedi hám dereklerde Orta Aziyadaǵı iri mámleketlerdiń biri sıpatında tilge alınadı. Mámlekettiń atı Qańg, Qańar, Qańúy dep atalǵan qáwimlerdiń atınan alınǵan bolıp, etimologiyası tartıslı esaplanadı. yaǵnıy qań mámleketi tiykarın quraǵan qáwimler Sırdáryanıń orta hámde tómengi aǵıslarında jasaǵan. Mámleket dúzilgen dáslepki dáwirde onıń aymaqlıq tiykarın Tashkent oazisi quraǵan. Sırtqı áskeriy hújimler sebepli qań mámleketi tek ǵana bekkemlenip ǵana qoymastan óziniń sırtqı shegaraların da keńeytip bardı. Yaǵnıy biziń eramızǵa shekemgi ekinshi hám biziń eramızdıń birinshi ásirlerinde qań mámleketi aymaǵı ádewir keńeydi hám de Tashkent oazisi, Orta Sırdárya jerleri, Talas oypatlıǵı hám Shu dáryasınıń tómengi aǵımındaǵı jerlerdi óz ishine qamtıp aldı. Qanq mámleketi haqqında bizge shekem jetip kelgen dereklerde bul mámleket hákimiyatı qalay basqarılǵanı, basqarıw tártibi hám formaları haqqında anıq maǵlıwmatları saqlanıp qalmaǵan. Úlken xan dinastiyası tariyxında biziń eramızǵa shekemgi eki júz ekinshi eramızdıń jigirma besinshi jılları Qańq patshası óz aqsaqalları menen másláhátlesip iz tutqanlıǵı haqqında maǵlıwmat beriledi. Bunnan shuma shıǵarǵan izertlewshiler sol dáwirde dúzilgen Qań mámleketinde keńes áhmiyetli rol atqarǵanın, mámleket keńesinde qáwim baslıqları, áskeriy sarkardalar belsene qatnasqanın hám olardıń pikiri sheshiwshi áhmiyetke iye bolǵanın atap ótedi. Demek, sol dáwirlerde patsha sarayı janında keńes bar bolıp, patshanıń ishki hám sırtqı siyasatı hám basqa da barlıq mámleket iskerleri hám basqarıwına baylanıslı máseleler áne usı keńes májilisinde sheshilgen. Qań mámleketine qaraslı jerler bir neshe wálayatlarǵa bólingen bolıp, olardıń hár birin Jabǵu yamasa Yabǵu, Áyyemgi qıtay dereklerinde Shchauvu dep atalǵan hákimler basqarǵan. Jabǵular mámleket basqarıwında qań patshalarınıń tiykarǵı tayanıshı esaplanǵan jabıǵılar patshalarǵa jaqın adamlardan, olardıń tuwısqanlarınan, iri urıw-qáwim basshılarınan tayınlanǵan sıyasıy dúzilme sıpatında qań itimal biziń eramızǵa sheyemgi ekinshi ásirge shekem qáliplesken yarım kóshpeli hám yarım otırıqshı qáwimlerdiń qań kósemleri qol astında birlesken hár túrli awqamlardan ibarat bolǵan, dáslep ol onsha úlken bolmaǵan qáwimler awqamınan ibarat bolıp, qublada yúwitshiyler hákimiyatına boysınsa, shıǵısta xunlarǵa ǵárezli edi. Biziń eramızǵa shekemgi ekinshi eramızdıń ekinshi ásirlerinde áste-aqırın ol qúdiretli mámleketke aylandı. Bul dáwirde qań mámleketli dereklerde bir júz jigirma mıń dep kórsetiletuǵın kúshli armiyaǵa iye bolǵan hám Qońsı Qıtayǵa salıstırǵanda júdá ǵárezsiz siyasat alıp barǵan. Arxeologiyalıq dereklerdiń gúwalıq beriwinshe, Qań áskerlerindegi atlılar yúwitshi atlıları sıyaqlı juqa burmalı sawıt, kókirekke taǵılatuǵın qalqan kiygen. Sonday-aq, biyik polat jaǵalar olardıń moynın qorǵap turǵan bolsa, dubılǵalar bastı aman saqlaǵan. Jáne de qurallardan qılıshlar, nayzalar, jawıngerlik baltalar, oq-jay hám oqlar keń tarqalǵan edi. Hár bir bólim óziniń arnawlı, aydarqa tárizli bayraǵına iye bolǵan. Demek, qań mámleketi áskerleri ózleriniń áskeriy óneri hámde qural-jaraqlarına ayrıqsha itibar bergen, dewiimiz múmkin. Úlken xan dinastiyası tariyxında qańlılar mámleketi patshasınıń turaq jayı Loyuendegi Bitian qalasında dep maǵlıwmat beriledi. Basqa tariyxıy dereklerde Loyuenniń atı ushıraspaydı. Sonlıqtan onıń qay jerde jaylasqanı anıqlanbaǵan. Ilimpazlar Biytyan qalasın Tashkent oazisinde jaylasqan dep esaplaydı. Sebebi tariyxıy dereklerde aytılıwınsha, Yaksart, Sırdárya boyında áyyemgi Qanxa, Qanxa qalası qaldıqları, jaylasqan. Uzaq jıllıq arxeologiyalıq izertlewler alıp barıw nátiyjesinde Qanxa qalası biziń eramızǵa shekemgi úshinshi, ekinshi ásirlerde payda bolǵanlıǵı anıqlandı. Demek, dereklerde esletiletuǵın Bitiannıń dúzilgen waqtı Qanqa qalası payda bolǵan dáwirge sáykes keledi. Bul atlar bir qalanıń eki túrli atalıwı. Bul qala Sırdáryanıń oń tarmaqlarınan biri Axangarannıń tómengi aǵısında, Házirgi Tashkent oblısı Aq Qorǵan rayon aymaǵında jaylasqan. Qandxa haqqındaǵı dáslepki maǵlıwmatlar Avestonıń eń eski bólimleri bolǵan Yashtlarda Turan qáwimleriniń turaq jayları sıpatında esletiledi. Sasaniler dáwiri, eki júz jigirma tórt, altı júz eliw birinshi jıllarda dereklerde bul qala Qandesh yamasa Qandiz túrinde tilge alınadı. Sonday-aq, Ferdawsiydiń Shahnama shıǵarmasında da Qańqa qalası bir neshe márte tilge alınadı. Bunnan tısqarı orta ásirler geograflarınıń shıǵarmalarında bul áyyemgi qala Kenkrak, Xarashkent, Tarband atları menen esletiledi. Joqarıda esletilip ótilgen úlken xan dinastiyası tariyxında Qańq patshasınıń jazǵı qarargahı Loyundegi jeti kúnlik jol júretuǵın jerde jaylasqan degen maǵlıwmat beriledi. Shiygu jılnamalarında atap ótiliwinshe, qań húkimdarı qısta suwıqta, jazda ıssı waqıtlarda bir jerde jasamaytuǵın edi. Bunıń menen bul máwsimlerde olardıń turaq jayları hár qıylı jerde bolıwı atap ótiledi. Keltirilgen maǵlıwmatlardan qań mámleketi sol dáwirlerde de tiykarınan yarım otırıqshı hám yarım kóshpeli qáwimlerdiń mámleketi ekenligin Túsinip alıw qıyın emes, otırıqshı xalıqtan tısqarı qanq mámleketi shegarasında bir qansha qáwimler bar bolıp olar diyxanshılıq penen bir qatarda sharwashılıq penen de shuǵıllanıp kelgen. Báxár hám jaz aylarında óz malları menen kóship jazǵı qıslawlarda, jazǵı jaylawlarda jasaǵan, qısta bolsa dástúriy qıslaw orınlarına kóship barǵan. Antik dáwirde qanq patshalarınıń jazǵı qorǵanları dástúriy qıslaw ornınan arqada. yaǵnıy orta ásirlerdegi Otırar qalası aymaǵında, házirgi Qazaqstannıń Ars hám Túrkstan qalaları arasında jaylasqan. Keyinrekte, yaǵnıy erte orta ásirler dáwirine kelip, yarım qáresiz Shaj húkimdarları Otırardı óz qollarında saqlap qalǵan. Bul qala bolsa olardıń jazǵı qorǵanı esaplanǵan. Biziń eramızǵa shekemgi ekinshi, birinshi ásirlerge kelip, Qań mámleketi kúsheyiwi nátiyjesinde bir qansha wálayatlar oǵan boysındırıladı. Qıtay jılnamalarında qańlılarǵa tiyisli tómendegi bes wálayat haqqında maǵlıwmatlar bar. Suse, Fumu, Yuni, Gi hám de Yuegian. Bul wálayatlardıń anıq qaysı aymaqlarǵa tuwrı keletuǵını haqqında birden-bir maǵlıwmatlar júdá kem ushırasadı, biraq ayırım izertlewshilerdiń bergen maǵlıwmatlarına bola Suse kesh, yaǵnıy Shaxrısabz, Fumu, Zarafshandaǵı Kushaniya, Yuni, Tashkent, Gi, Buxara hám de Yugiandı Úrgensh hám onıń átirapları menen birdey dep esaplaydı. Biraq qanǵa baǵınıshlı wálayatlardıń bunday jaylasıwı tolıǵı menen ilimiy tiykarlanbaǵan, tartıslı esaplanadı. Qańı mámleketi etnikalıq quramı hár qıylı bolıp, onıń ádewir úlken aymaqlarında Sogdiana, Ustrushana hám de Tashkent oazisinde jasawshı diyqanshılıq, ónermentshilik hám de sawda-satıq penen shuǵıllanıp kelgen otırıqshı xalıq penen birge kóshpeli hám yarım kóshpeli sharwa qáwimleri, saklar, massagetler, taxarlar hám alanlar hámde basqalar jasaǵan dep aytıwımız múmkin. Sırdáryanıń orta ǵıslarında jasaǵan qańlılar qań mámleketiniń dúziliwinde tiykarǵı orındı iyelegen bolıp, qań patshaları tiykarınan qańlılardan ibarat edi. Biziń eramızǵa sheykemgi ekinshi, eramızdıń ekinshi ásirlerinde qań mámleketi óz rawajlanıwınıń joqarı shoqqısına kóteriledi. Qań patshalarına boysınatuǵın, Yarım ǵárezsiz wálayatlardı birlestirgen bul mámleket óz waqtında ádewir kúshli bolıp, ózbek mámleketshiligi tariyxında óz ornına iye. Eger antik dáwirde Orta Aziyanıń qublasında qáliplesken Kushan hám Parfiya mámleketleri Axamaniyler, Aleksandr, Salafiyler tiykarsalǵan mámleketler dástúrlerin ózlestirip rawajlanǵan bolsa, Qanq mámleketi rawajlanıwında kóshpeliler mámleketshiligi belgileri bar ekenligi menen ajıralıp turadı. Bizge shekem jetip kelgen jazba derekler hám búgingi kúnge shekem alınǵan arxeologiyalıq maǵlıwmatlarǵa tiykarlanǵan izertlewshiler Qań mámleketi, onıń quramı, siyasiy, mádeniy hám ekonomikalıq tariyxın jaqtılandırıwǵa, usı siyasiy birlespede mámleketshilik basqarıwınıń qáliplesiwi hám rawajlanıwı haqqında óz pikir-qatnasların bildiredi. Derekler qań patshalarınıń atları haqqında maǵlıwmatlar bermeydi. Tek sonıń ózi belgili, olar óz atları menen birge urıw atında qollanǵan hám qań xanadanı húkimdarı dep atalǵan. Qańta saylanǵan húkimdarlardıń hákimiyatı aqsaqallar keńesine súyengenligi hám sonıń menen birge keńes tárepinen sheklep qoyılǵanlıǵın kóriw múmkin. Qań húkimdarlarınıń qanday ataq penen atalǵanlıǵı málim, biraq keńestegi aqsúyekler wákilleriniń qalay atalǵanlıǵı túrli tartıslardı keltirip shıǵarǵan. Antik dáwirdegi usınlar, yúwitshılar hám qańlardıń húkimdarları yabǵu ataq dárejesi menen atalǵan. Qań mámleketi alıp barǵan sırtqı siyasat, qońsı mámleketler menen sawda baylanısların ornatıw, keskinlesken jaǵdaydıń aldın alıw hám óz shegarasında tınıshlıq ornatıwǵa qaratılǵan edi. Sonıń menen birge, waqıt kelgende átiraptaǵı kúshsizlenip qalǵan qáwimlerge, oazislerge, wálayatlarǵa hújim etip olardı ózine boysındırıw ayırım jaǵdaylarda sırtqı siyasattı belgilep beretuǵın edi. Izertlewshilerdiń pikirinshe, qańlılardıń eń jawız dushpanlarınan biri usınlar edi. Qań mámleketi hákimiyatı basshıları usınlardıń basqınshılıq siyasatın sheklew maqsetinde xunlar menen jaqınlasıp, olar menen doslıq qatnasıqların ornatadı. Biziń eramızǵa shekemgi ekinshi, birinshi hám biziń eramızdıń birinshi ásirinde usınlar Qıtay húkimdarları menen jaqın qatnasıqlar ornatıp, Xunlar hám xanlarǵa qarsı gúres alıp baradı. Óz gezeginde Qıtay imperatorları kóshpelilerdiń óz-ara gúreslerinen paydalanıp, óz jerlerin keńeytiw maqsetinde Qashǵar, Yarkent hám Dawan jerlerine hújimler shólkemlestiredi. Qańlılar qıtaylardıń áskeriy hám siyasiy maqsetlerin túsinip, olardı óz shegaralarına jaqınlatpawǵa háreket etedi. Máselen, Qıtay áskerleri biziń eramızǵa shekemgi bir júz tórt, bir júz eki, alpıs besinshi jılları hám eramızdıń birinshi ásirinde Dáwan, Yarkent hám Qashǵar wálayatlarına basqınshılıq júrislerin shólkemlestirgen waqıtlarıda qańlılar járdemge kelip Qıtaylardıń basqınshıq júrislerin joq etiwde belseńe qatnasadı. Qań mámleketiniń qubladaǵı qońsısı antik dáwirdegi úlken hám qúdiretli saltanatlardan biri Kushan mámleketi edi. Qańlılar bul mámleket penen doslıq múnásibet ornatıwǵa háreket etiwine qaramastan, biziń eramızdıń birinshi ásirinde Kushanlar qańlılardıń múlkleri esaplanǵan ayırım wálayatlardı óz shegaralarına qosıp aladı. Qań mámleketiniń tiykarǵı xalqı otırıqshı hám yarım kóshpeli turmıs keshirgen bolıp olardıń átirapında sharwashılıq penen shuǵıllanıwshı kóshpeli xalıq ta jasaǵan. Otırıqshı xalıq tiykarınan oypatlıqta, dárya alaplarında jasap diyxanshılıq, baǵmanshılıq hám de ónermentshilik penen shuǵıllanǵan. Qanlılar diyxanshılıǵında arpa, biyday, tarı, noxat, salıq hám de basqa da dánli ónimler jetiristiriw menen tiykarǵı orında turǵan. Oazislerde jasawshı otırǵıshı xalıq bolsa diyxanshılıq penen birgelikte sharwashılıq penen de shuǵıllanǵan. Tariyxıy dereklerde bul xalıqtıń sútqatıqları hám de zatdar atları bar ekenligi haqqında maǵlıwmatlar beriledi. Sonday-aq, sharwa mallarınıń kópshilik bólegi kóshpeli hámde yarım otırıqshı xalıqlardıń ıqtıyarında bolǵan. Kóp sanlı sharwa mallardı bolsa máwsimge qarap bir orınnan ekinshi orınǵa qaray aydap baqqan. Qanq patshaları hám olarǵa jaqın bolǵan adamlar júdá bay sharwalar bolǵan. Olar báhár keliwi menen jaqınları, tuwısqanları menen birge jazǵı Qarargahlarda, yaǵnıy, otırarǵa barıp jazdı ótkizedi. Gúzde bolsa qıslawdı ótkeriw ushın qańqa qaytıp keledi. Arxeologiyalıq izertlewlerdiń nátiyjelerine bola Otırar, Aqtepa, Qarawıltepa, Qawınshı, Shoshtepa hámde Miń órik qarabxanalar ornında qańqlardıń qorǵanları hámde áyyemgi qalalar tabılǵan. Qala hámde awıllarda jasawshı otırıqshı xalıqlar kóshpeli hám yarım kóshpelilerge salıstırǵanda joqarıraq jasaǵan.

Qaramazar, Qurama hámde Shatqal tawlarında temirshilik, mıskerlik óneriniń rawajlanıwı ushın zárúrli rudalar bolǵan. Bul jerlerden júdá kóp muǵdarda mıs, temir, gúmis hámde basqa da metallar alınǵan. Ustalar hár túrli metallardı bir-birine qosıp bekkem qurallar jasawdı da ózlestirgen. Sonday-aq, kúndelikli turmıslıq buyımlar islep shıǵarılıp, ishki hám de sırtqı sawda ushın zárúrli ónimler tayarlanǵan. Qan qalaları qalıń hám biyik diywalları menen qorshalǵan, diywallardıń sırtında qorǵannıń dógeregi aylanıp tereń hám keń etip qándek qazılǵan. Qalalardıń bir neshe dárwazaları bolǵan. Iri qalalardan tısqarı Tashkent oazisinde júzge jaqın xalıq jasaytuǵın Úlken hám kishi úy qorǵanları da bolǵan. Bekkem qorǵanıw imaratları hám qorǵanlarǵa iye bolǵan qalalarda qáwim baslıqları, ruw yamasa jámáát aqsaqalları, bay-dáwletli shańaraqlar hám biraz ónermentler jasaǵan. Turaq jaylar tiykarınan paxsa hám qam kerpishten salınǵan. Qanq mámleketi xalqınıń kópshilik bólimi, ásirese, dala shegaralarında jaylasqan mákan jaylarda, jertólelerde, qapalarında hám otawlarda jasap yarım otırıqshı hám yarım kóshpeli turmıs keshirgen. Kanx mámleketinde ónermenshiliktiń kóplegen tarawları, gúlalshılıq, temirshilik, terige islew beriw, zergerlik, taskeserlik, toqımashılıq sıyaqlı túrleri rawajlanǵan edi. Arxeologiyalıq maǵlıwmatlardıń gúwalıq beriwinshe, iri qalalarda ónermenshiliktiń belgili tarawına qánigelesken ustalardıń máhálleleri bolǵan. Izertlewler nátiyjesinde tabılǵan reńli gúlal ıdıslar, arxeologiizlemeler qaldıqları, bulǵarı buyımlar, atarba ásbapları hám hár qıylı taǵınshaqlar tabılǵan. Sonday-aq, Qanqa qarbaxanalarınan, Jońǵarıq átirapındaǵı tóbeliklerden, Qawınshıtepa, Shoshtepa hám Tashkent oazisiniń aymaqlarınan biziń eramızǵa shekemgi úshinshi, biziń eramızdıń úshinshi ásirlerine tiyisli arxeologiyalıq tabılmalar da qanq mádeniyatı rawajlanıwınıń úlken úlgisi esaplanadı. Yaksart Sırdáryanıń orta aǵısında jasawshı qańlılardıń, Sogdiana, Ferǵana xalqı hám de dáryanıń tómengi aǵısında jasawshı qáwimler menen óz-ara mádeniy hám ekonomikalıq baylanısları Qań mámleketi mádeniyatınıń rawajlanıwına tiykar bolǵan edi. Sonday-aq, Qań mámleketi aymaqlarınan Ullı jipek jolı tarmaqlarınıń ótkenligi de mámlekettiń ekonomikalıq hám mádeniy rawajlanıwına qońsı mámleketler menen siyasiy hám diplomatiyalıq baylanıslardıń rawajlanıwı ushın faktor bolıp xızmet etken edi. Eramızdıń úshinshi ásirinde Qań mámleketi mayda múlklerge bólinip ketedi. Orta Aziyanıń shıǵısında, Sırdáryanıń joqarı basseyninde jaylasqan áyyemgi Ferǵana antik dáwir tariyxında úlken áhmiyetke iye bolǵan edi. Ferǵana haqqında grek-rim avtorları maǵlıwmatlar bermeydi. Bul mámleket haqqında jazba maǵlıwmatlar Tiykarınan Qıtay dereklerinde, Chzansian maǵlıwmatlarında Sima Siannıń tariyxıy eske túsiriwler, Ban Gunnıń Birinshi xan dinastiyası tariyxı shıǵarmalarında beriledi. Bul dereklerinde bul mámleket Dúyan yamasa Davan atı menen esletiledi. Ferǵana sózi de Sogt dereklerinde fragonik formasında jazılıp, tawlar arasındaǵı oypatlıq, átirapı tuyıq saylıq, mánisin bildiredi. Qıtay dereklerindegi Daiyuanda tawlar arasındaǵı oypatlıq mánisin beredi. Davan mámleketi tariyxı boyınsha kóp jıllar dawamında ilimiy izertlewler alıp barılıp, sońǵı jılları ózbek ilimpazlarınan Askarov, Xojaev, Matbabaev, Anarbaev, Qudratov hámde Abulǵazıyeva, Abdullaev, Abdulxolıq Abdurasul ulı sıyaqlılar arxeologiyalıq maǵlıwmatlardı jazba derekler menen salıstırmalı úyreniw tiykarında jumıslar alıp barıp atırǵanına qaramastan, bul baǵdarda ele kóplegen máseleler óz sheshimin tappaǵan. Davan mámleketi qalalarınıń anıq jaylasıwı, mámleketlik dúzimi hámde basqarıwı, mámlekettiń shegaraları, qońsı mámleketler menen bolǵan qatnasıqlar, sonday-aq jergilikli mádeniyattıń qońsı mádeniyatlar menen qatnasıqları, mine usılar qatarına kiredi. Áyyemgi Ferǵana xalqı bronza dáwirinde-aq bulaq suwlarınıń birlesiwinen payda bolǵan Qaradárya tarmaqları háwizlerinde ózine tán suwǵarılatuǵın diyqanshılıq mádeniyatın jaratadı. Yaǵnıy dáslepki temir hámde antik dáwirlerine kelip Ferǵanada, Jergilikli mádeniyatlar dástúrleri tiykarında rawajlanıp atırǵan áyyemgi diyxanshılıq mádeniyatları pútkil oybazlıqtı qamtıp aladı. Sonday-aq, xalıqtıń otırıqshı turmıs tárzi jámiyettiń ekonomikalıq tiykarın quray baslaydı. Izertlewlerdiń nátiyjesine bola biziń eramızǵa shekemgi úshinshi ásirden baslap Ferǵana oypatlıǵında qala qurılısı mádeniyatı keń tarqala baslaydı. Áne usı dáwirden baslap Ferǵana oypatlıǵı arqalı ótken Ullı jipek jolı tarmaqları boylap Aqsıkent, Merxamat, Qubo, Marǵılan, Bob sıyaqlı áyyemgi qalalar payda boladı. Sonıń ushında biziń eramızǵa shekemgi ekinshi ásirge tiyisli Qıtay derekleri Ferǵanada jetpis úlken-kishi qalalar bar ekenligi haqqında. maǵlıwmatlar beredi. Simasyanniń tariyxı eske túsiriwler shıǵarmasında dáwaniń eki paytaxtı, Ershi hám Yuchen, bolǵanlıǵı haqqında xabar beriledi. Bul qalalardıń jaylasıwı máselesinde ilimpazlar arasında birden-bir pikir joq, olar Ózgen, Mıńtóbe yaǵnıy Marhamat, Qoqan, Kasan hám Aqskent ornında jaylastırıladı. Tariyxshı Anarbaevtıń pikirinshe biziń eramızǵa shekemgi úshinshi-ekinshi ásirlerde Dayuan, Ferǵana mámleketiniń paytaxtı, eski Aqsı, Aqskent qalası qarabaxanalar ornında jaylasqan. Xojaevtıń jazıwına bola Qıtay dereklerinde tilge alınǵan Yuancheng, Yuchen, ataması uyǵırsha awdarmalanǵanda Parǵana qalası, Parkana, Axskent qarabaqanası bolıwı múmkin. Izertlewshilerdiń aytıwınsha, parkana túsinigi tawlar yamasa biyiklikler arasındaǵı tegislik mánisin ańlatadı. Yuancheng toponimi eki sózden ibarat, yuan, parkananıń qıtaysha awdarması, cheng bolsa, dógereginde diywalar menen qorshalǵan qala, mánisin ańlatadı. Eń áyyemgi jazba derekler Orta Aziyadaǵı áyyemgi dáslepki mámleket birlespeleri haqqında maǵlıwmatlar berse de, Ferǵana haqqında bunday maǵlıwmatlar ushıraspaydı. Soǵan qaramastan, Zadneprovskiy áyyemgi Ferǵana, Davan, patshalıǵı bar bolǵanın boljaydı. Asqarovtıń pikirinshe, biziń eramızǵa sheyemgi birinshi mıń jıllıqtıń ortalarınan aldınǵı dáwirdegi Ferǵana haqqında sóz etilgende, ádette tek Tiftom, yaǵnıy oazis túrindegi áyyemgi mámleket tiykarlarınıń payda bolıwı túsiniledi. Ilimpazdıń pikirinshe, mine usı jaǵdaydı esapqa alıp, Ferǵanada mámleketshilik, shaması biziń eramızǵa shekemgi besinshi-tórinshi ásirlerde payda bolǵan bolıwı múmkin. Asqarovtıń bul juwmaǵı eki tariyxıy dálilge tiykarlanǵan. Birinshisi, mine usı dáwirge tiyisli arxeologiyalıq tabılmalar, Shorabashad mádeniyatı, yaǵnıy óndiriwshi kúshlerdiń rawajlanǵanlıǵı. Ónim islep shıǵarıw hám sawda-satıqtıń ósiwi haqqındaǵı boljawlardı alǵa súriwge imkaniyat beredi. Ekinshisi biziń eramızǵa shekemgi ekinshi ásirde-aq Ferǵanada kóp sanlı qalalar bolǵanlıǵı haqqında maǵlıwmatlar bar. Biziń eramızǵa shekemgi ekinshi ásirden Qashǵardan Dawanǵa háreketlenetuǵın arqa joldan kárwan jolı háreketi baslanadı. Bul joldan jipek hámde basqa ónimlerdiń xalıqaralıq tranzit sawdası ámelge asırıla baslaydı. Bul waqıtqa kelip Dauan xalqı kóbeye baslaydı hám kóplegen bekkemlengen elatlı punktler de payda boladı. Sawda jolında Dauan úlken áhmiyetke iye bolıp baradı. Yassa hám Qaradárya oazislerinde kóplegen qorǵanlar sawda jolın qorǵaw maqsetinde qurılǵan. Biziń eramızǵa shekemgi bir júz jigirma besinshi jılda dáwanǵa kelgen Qıtay elshisi Shdzyansen bul jerde awıl hám qalaları abat, suwǵarılatuǵın diyqanshılıq hám ónermentshilik xojalıqları joqarı rawajlanǵan, kúshli áskeriy kúshlerge iye bolǵan mámleketti kóredi. Shdzyansen dáwannıń awıl xojalıǵı haqqında maǵlıwmat berip, Bılay jazadı. Otırıqlı xalıq jer súredi, gálle hám shalı egedi. Olarda musallas sortlı júzim, júdá kóplegen jaqsı atlar bar. Dáwanıń barlıq jerlerinde júzim sharabı tayınlanadı. Bay xojalıqlar onı úlken muǵdarda tayarlaydı. Bul ishimlik xumlarda bir neshe on jıllar dawamında buzılmay saqlanadı. Sonday-aq, bul elshi, bul mámleket xalqı júdá álpayım, miymandos, kewli ashıq adamlar ekenligi haqqında maǵlıwmat beredi. Qıtay derekleri áyyemgi Ferǵanada diyqanshılıq mádeniyatı joqarı dárejede rawajlanǵanın dálilleydi. Qıtaylılardı ásirese ózleri ushın biytanıs bolǵan jońishqa hám júzim tań qaldırǵan. Dereklerde jáne mınanday maǵlıwmat bar, Qıtay elshisi tuqım alıp keldi. Sonda Aspan perzenti, Qıtay imperatorı, ónimli jerge jońıshqa hám júzim ekti. Dauanlılardıń baǵlarında júzimnen tısqarı anar, erik hám basqa da miyweli terekler kóp bolǵan. Qıtay tariyxshıları bul miywelerdiń Qıtayda payda bolıwın dauan menen baylanıstıradı. Qıtay derekleri sonday-aq áyyemgi Ferǵana sharwashılıǵınıń ózine tán tárepi bolǵan jılqıshılıqtıń joqarı dárejede rawajlanǵanlıǵı haqqında maǵlıwmatlar beredi. Dauan mámleketi antik dáwirde ataqlı násilli atları menen dańqqa erisken edi. Dereklerden belgili bolıwınsha, olardı jetilistiriw menen otırıqshı xalıq shuǵıllanǵan. Dauanda jaqsı atlar bolıp, olar Ershi qalasında atlardı jasıradı hám xan elshisine beriwge razı bolmaydı. Dauannıń belgili aspan atları súwretleri túsirilgen jartas súwretleri biziń kúnimizge shekem saqlanıp qalǵan. Atap aytqanda, Oshtan segiz kilometr uzaqlıqta jaylasqan ayırım chatovtıń jartas tóbelerinde otız sulıw atlardıń súwretleri tabılǵan. Tap usınday súwretler Marhamat janındaǵı Aravan jartasınan, Navkat oazisi hám Abshersaydan da tabıladı. Bul súwretler Dauan óziniń atları menen áyyemnen belgili bolǵanlıǵın tastıyıqlap ǵana qoymastan, ferǵanalılardıń joqarı kórkem óner iyeleri bolǵanınanda derek beredi. Dereklerdiń maǵlıwmat beriwinshe, qońsı mámleketler, atap aytqanda Qıtay imperatorları Dauan atların júdá qádirlegen. Dauan mámleketli belgili bir siyasıy birlespeni shólkemlestirgen bolıp, mámleketti basqarıwshı húkimdarlar dereklerde Wan, patsha, tituli menen is júrgizgenligi esletiledi. Dereklerde Van dárejesine iye bolǵan Mo Tsay, Chan Fin, Mo Ǵua, sonday-aq Yan Liu sıyaqlı húkimdarlardıń atları saqlanıp qalǵan. Birden-bir húkimdar bolǵan patsha, yaǵnıy Van, mámleket áhmiyetine iye bolǵan islerdi aqsakarlar keńesine súyengen halda sheshken. Dereklerde maǵlıwmat beriwinshe, patshalarǵa jaqın adamlar, yaǵnıy. Olardıń tuwısqanları arasınan járdemshiler bir úlken Fu Wan, sonday-aq, bir kishi járdemshi Fu Go Wan tayınlanǵan. Mámleket húkimdarı yaki patsha mámlekettiń siyasiy hámde diniy turmısında úlken áhmiyetke iye bolǵan. Bul processte aqsaqallar keńesiniń de áhmiyeti az bolmaǵan. Aqsaqallar urıs hám paraxatshılıq dúziw máselelerin sheshiwge qatnasqan geyde olar húkimdardıń táǵdiyrin de sheshken dep aytıwımız múmkin. Mısalı dereklerde atap ótiliwinshe, urısta jeńilgeni ushın húkimdar Van Motsay Aqsaqallar keńesindegi ulıwma dawıs beriwinde ayıplı dep tabılǵan hám óltirilgen. Davan mámleketi aymaqları qalalar hám oazislerige bólingen halda basqarılǵan bolıwı múmkin, sebebi dereklerdiń maǵlıwmatı beriwinshe, Yúchen qalasınıń hákimi qıtay áskerleri ushın azıq-awqat jetkerip beriwden bas tartqan. Izertlewshi Gurbunova Hár bir qalanıń itimal oazistiń óz hákimi bolǵanlıǵı haqqındaǵı boljawdı alǵa súredi. Ilimpazdıń pikirinshe dál usı hákimler Aqsaqallar keńesiniń quramına kirgen hám onda sheshiwshi orınǵa iye bolǵan. Asǵarovtıń pikirinshe Aqsaqallar keńesi aldında patsha húkimdarlarınıń huqıqları sheklengen edi. Ásirese urıs hám tınıshlıq, diplomatiyalıq máselelerde sheshiwshi kúsh hám Huqıq aqsaqallar keńesi qolında edi. Sońǵı jılları Davan mámleketi tariyxı boyınsha nátiyjeli jumıs alıp barǵan Mat Babaevtıń jazıwınsha, ishki tártipti saqlaw hám mámleketti sırtqı dushpannan qorǵaw ushın Davan mámleketinde tiykarınan piyada áskerler hám atlı sawashlılardan ibarat bolǵan alpıs mıń adamlıq armiya bar edi. Dereklerdiń maǵlıwmat beriwinshe, davanlılar at ústinde kiyatırıp oq atıwda sheber bolǵan. Jawıngerlerdiń quralları oq-jay hám nayzadan ibarat edi. Davan áskerleri ashıq sawashqa kiriwde de, uzaq múddetli qorǵanıw urısların alıp barıwda da uqıplı edi. Davannıń aspan atları hám mámlekettiń ónimdarlı jerleri ushın biziń eramızǵa shekemgi ekinshi ásirdiń aqırlarında Qıtay hám Davan arasında áskeriy soqlıǵısıwlar bolıp ótedi. Chzantsyan hám Sima-syanlardıń bergen maǵlıwmatlarına qaraǵanda, Qıtay imperatorları Davanǵa Eki márte júris qılǵan birinshi atlanıs biziń eramızǵa shekemgi bir júz tórtinshi jılda shólkemlestirilip, qıtaylılar davanıń orayı, Ershige jete almay, Labnorda qattı qarsılıqqa ushıraydı. Bunnan tısqarı Ózgent'te úlken shıǵın kórgen qıtay áskerleri qańlılardan járdem kiyatırǵanın esitkennen keyin imperator áskerleri davanlılardan úsh mıń aspan tulparın alıp, Qıtayǵa qaytıwǵa májbúr boladı. Solay etip, davan mámleketi qıtaylılardan óz ǵárezsizligin saqlap qalıwǵa erisken. Óziniń pútkil tariyxı dawamında Davan mámleketi iri imperatorlar hám kúshli mámleketleri tásirine túspey, óziniń siyasiy erkinligin saqlap qalǵan. Arxeologiyalıq tabılmalar da áyyemgi Davannıń ózine tán rawajlanıw jolına iye bolǵanınan derek beredi. Mısalı, Ferǵana oypatlıǵı biziń eramızǵa shekemgi altınshı, tórtinshi ásirlerde Iran Axamaniyler hám de Aleksandr Makedonskiydiń basqınshılıqlarınan, shette qalǵan. Aleksandr tek Xojand qalasına shekem kelgen dep boljawǵa boladı. Salavkiylerdiń de Ferǵana oypatlıǵına kirip barǵanlıǵı haqqında maǵlıwmatlar joq. Eramızdıń birinshi-ekinshi ásirlerine kelip áyyemgi Ferǵana xalqınıń otırıqshı diyxanshılıq mádeniyatı joqarı dárejege kóteriledi. Ótkerilgen arxeologiyalıq izertlewlerge bola Ferǵana oypatlıǵında bul dáwirge tiyisli kóp sanlı xalıq turaq jay mákanları, qorǵanlar, qalalar hám áyyemgi qalalardıń qaldıqları anıqlanǵan. Xalıq mákan joylarınıń oypatlıqtıń hár túrli aymaqlarında keń tarqalıwı suwǵarılatuǵın diyxanshılıq hám de irrigaciya jumıslarınıń joqarı dárejede rawajlanǵanınan derek beredi. Mámlekettiń siyasiy hám mádeniy rawajlanıwında bolsa ónermentshiliktiń orayı bolǵan áyyemgi qalalar úlken. áhmiyetke iye boldı. Bul dáwirge tiyisli arxeologiyalıq tabılmalar diyqanshılıqtan qánigelesken ónermentshiliktiń bólinip shıqqanlıǵınan derek beredi. Bul process óz gezeginde ónermentshilik hám taw-kán sanaatınıń, hár túrli kánlerdiń qazıbalıw jáne de rawajlanıwı ushın keń imkaniyatlar jaratadı. Bul jerde Qıtay dereklerinde Davanda qorǵasın, altın, temir kánleri qazıp alınǵanlıǵı haqqında maǵlıwmatlar bar ekenligin aytıp ótiw kerek. Qorǵasın Haydarxannan temir, gúmis hám zumrad bolsa Ferǵananıń qublasınan, arqasınan hám arqa-batısınan qazıp alınǵan. Bul aymaqlardan kóplegen anıqlanǵan áyyemgi kánler qaldıqları da joqarıdaǵı pikirdi tastıyıqlaydı. Ónermentshiliktiń rawajlanıwı hám áyyemgi jollardıń bar ekenligi sebepli Ferǵana oypatlıǵında Shıǵıs Túrkstan menen alıp barılǵan sırtqı sawda menen bir qatarda átiraptaǵı taw oypatlıqlarında jasaytuǵın sharwa kóshpeli xalıq penen birge óz-ara almasıw rawajlandı. Antik dáwir ferǵana estelikleriniń ayırımlarında qıtay teńgeleri, ushi, ushırasa da, jergilikli teńgeler ushıraspaydı. Bul jaǵday natural xojalıq ónim almasıw ústinlik etkenliginen derek beredi. Daban mámleketi biziń eramızǵa shekem ge úshinshi ásir Eramızdıń úshinshi ásirlerinde bar bolıp, basqarıw sisteması boyınsha patshalıq esaplanǵan. Xalıqtıń kópshiligi qalalarda jasaǵan. Ullı Jipek jolınıń payda bolıwı da usı mámlekettiń gúllep jasnaǵan dáwirine tuwra keledi. Shıǵıs Sogdiana shegaralarınan Tan dáwirindegi Qıtay imperiyasına shekemgi joldıń qáwipsizligin támiyinlewde, azıq-awqat, jol kórsetiwshiler hám awdarmashılar jetkerip beriwde Daban mámleketi tiykarǵı rol oynaǵan. Demek, patshalıq basqarıw sisteması hám aqsaqallar keńesine tiykarlanǵan. Daban mámleketi ózine tán ózgesheliklerden ibarat mámleketshilik rawajlanıw dástúrlerin dawam ettirip, Ózbekstan tariyxında ayrıqsha áhmiyetke iye boladı. Keyingi alıp barılatuǵın izertlewler Daban mámleketi tariyxı máselesi menen baylanıslı kóplegen sorawlarǵa anıqlıq kirgizetuǵını sózsiz. Daban mámleketi tariyxın úyreniwde tómengi jaǵdaylarǵa Itibar beriw kerek. Biziń eramızǵa shekemgi úshinshi ásirge tiyisli Ferǵana mámleketi Davan hám onıń paytaxtı haqqında qıtay dereklerinde hesh qanday maǵlıwmatlar joq. Bul dereklerde Davan birinshi márte biziń eramızǵa shekemgi ekinshi ásirdiń ekinshi yarımında hám aqırǵı márte eramızdıń úshinshi ásiriniń aqırında tilge alınǵan. Yuan, qıtay atamasınıń uyǵır tilinde Parǵana yamasa Pargana formasında oqılıwı haqqında bul temaǵa tiyisli Aldınǵı jıllarda da izertlewshiler jazba dereklerde Parkan ataması bar ekenligin esapqa alıp bul atama Ferǵana túsiniginiń tiykarın qurawı múmkin. Parkan, Ferǵana xalqı, Parkanlılar. Bul atama Gerodottıń tariyx kitabında da tilge alınǵan. Axamaniler patshaları salıq tólegenler dep bolshap Parkan hám Ferǵana toponimleriniń uqsas táreplerin kórsetip ótken edi. Gerodottıń xabarlawına qaraǵanda Parikanlar Aziya efiopları menen birgelikte Áyemgi Parsı mámleketiniń on jeti satraplıǵın dúzip, patsha Dara Birge tórt júz talant salıq tólegen. Biraq Ferǵana Ahamaniyler mámleketi quramına kirmegen. Bul dáwirdegi ferǵanalılar Tsoq dartındaǵı saklar sıyaqlı Parsı patshalıǵınan ǵárezsiz bolǵanlıǵı itimaldan alıs emes. Biraq atap aytqanda usı temaǵa tiyisli dereklerde maǵlıwmat joq. Qan hám dawanı ózinen keyin ne ullı ibadatxanalar, ne dawıslı jılnamalar da qaldırmay joǵalıp ketti. Olardıń paytaxtları álleqashan wayran bolǵan, húkimdarlarınıń atları bolsa áyyemgi qoljazbalardıń ózinde joǵalıp ketken edi. Solay bolsa da olar bar edi, biz bunı bilemiz. Olar mádeniyatlar tutasqan jerde, imperiyalardıń shegaralarında jaylasqan bolsa da, olarǵa sińisip ketpedi. Olardıń dawısları Qıtay jılnamalarınıń anıq emes qatarlarında. Tariyxıy gúlal ıdıstıń formasında. Sonday-aq bir waqıtları sawash at japqan jar tasqa súwretlengen súwretler de jańlaydı. Olardıń óz jolı bar edi, ol tamamlandı, biraq iz qaldırmay emes. Biz bul tariyxtıń pútkilley joǵalıp ketiwine jol qoymaymız. Eger tariyx ayna bolsa, qań hám dawan olardıń sáwlelenbegen qırlar esaplanadı. Siz Jayxun joybarınıń kanalında edińiz. Búgingi videomız sizge unaǵan bolsa layk basıń hám doslarǵa jiberip qoyıwdı umıtpań. Keyingi sanlarda kóriskenshe, salamat bolıń!